Rojekî zilamek tevlî kurê xwe û kerê xwe jî dan pey xwe, çûn herin sûkê ji bona hinek eşyayê malê bistînin. Di gel ku rêya wan dûr bû jî li kerê siwar nedibûn. Di ber diheb camêra de derbas bûne van her du camêra kenê xwe bi wan kir. Goha heyt mala min ê. Got vêga ev jî dibêje ez aqil im, goz qurbana xwedê me dema aqil bela dikir çima evîş xwe ra hinek nebir. Gokurola û ew ker vala û hûn her du bav û kur peya çin çima hûn lê swar nabin. Zilam Sekinî go qê sûcik mezin kiriye go heyra bi Xwedê go tu jî ne neheqî go madem wisa ye, ez ê kurê xwe li kerê swar bikim rêya mayî bi wî awayî em ê xilas bikin. Kurê xwe li kerê swar kir. Û hêdî hêdî bi rêya xwe ketin û dîsa meşiyan çûn herin sûkê. Fehm kir ku gotina her du camê re rast e, ji bona dilê wan xweş bibe, rabû kurê xwe bi vî awayî li kerê swar kir. Hêdî hêdî di wî halê xwe de got baş bû ku min bi gotina wan kir û ji bona kes ji me xeber nedim kurê xwe lê swar kir. Rastî camêrkî din hatin vî camêrî jî got wey wey.

Wila û tu were, tu paya bi wezê li kerê siwar bû. Kurik ji kerê paya bû û zilam li kerê siwar bû, car din rêya sûkê girtin û meşiyan çûn. Rastî pîrekî îxtiyar hatin, ew ê pîrekê got Law law, got qê dewra me de ev tişt hebû, got zarokê piçûk, got mezina hij wan dikir, qedrê wan digirtin. Îro vî zilamê mezin tu li kerê siwar bûyî, ev kurikê piçûk bi birê vatê. Ciyê wî kurî jî ye, tu dikarî wî jî lê siwar bikî. Çima tu wê eziyetê bidî wî kurî? Zilam got gotinik meqûl e, guhezê wî kurê jî lê swar. Kurê xwe jî hilda ser kerê bi hev re car din rêya sûkê girtin çûn. Rastî di hebê eware hatin li kevê rê rûniştibûn û ji dûr ve gazî wan kirin got wela we rihê vê kerê derxist. Got ne însaniyetî maye, ne exlaq maye, ne merhemet maye. Got hûn her du bi hev re li wî kerî swar bûne got we rih û îmana wî derxist eyb e ji we re got peya bin bira ew ker parîkê ji xwe re rehetêkî bibîne. Gava wisa got zilam got law peya be. Law peya be. Bi xwedê vanê hanê zêde erzê me birin, em şermezar kirin. Her du ji kerê paya bûn. Got were em ê kerê hildin ser milê xwe bi vî awayî herin sûkê. Rabûn lingê kerê girê dan, darek di nav lingê wî re derbas kirin bav û kur her yekê danî ser milê xwe çûn herin sûkê. Li ser pirekî de derbas bûn, di nîvê pirê de kerê çav da avê, tirsiya û xwe bir û anî, koprî şikest. Ker û bav û kur tev bi hev re ketin nav golê. Ker xeniqî lê bav û kur xilas bûn. Zilam ji kurê xwe re got eger tu bixwazî xelkê razî bikî çare ji wî tine tu nikarî xelkê tevî ji xwe razî bikî. Her yek li gorî xwe dibêje tu çi dikî bike tu nikarî vî miletî ji xwe razî bikî. Aha te dît me bi çi ewayî kir dîsa min zimanê wan xilas nebû. Ya baş ew e şûna ku em xelkê razî bikin. Bira Xwedê ji me razî be bes e. Xwedê tu bi devê xwe têrê li asîmana tu bigirî. Tu dîsa vî miletî ji xwe razî nakî. Ji bo wê çi îşê te hebe îşê xwe tu bi serê xwe bike û guh nede xelkê. Bi rêya xwe ve here çawaş te re qenc be tu wisa bike. Peya diçî, tenê li kerê siwar dibî yan Kerê hildî ser milê xwe tu çawa dikî bike lê belê guhê xwe nede însanan. Gelî birana razîkirina însana zehf zor e. Ji bo wê bira Xwedê tenê ji we razî bi ew besî we û heftê babê we ye.